a khensa ku va mi pfulele chanele ya matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel kombela mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na ti channel letin'wana na ha ri ka mhaka leya ya mphahlo ni because ni twa or ni kuma ti-comment to tala va ku hi kombela mi hundzisela mhaka leya ya mphahlo ku mphahlo wu pfuka nampundzu i phahla kumbe na swi swo karhi leswi endliwaka na. vanhu va ka hina mphahlo wa vikiwa ku sungula a wu pfuka nampundzu kumbe mi vitanana tanihi maxaka mi ku hayi tanani hi ta khoma mithini hi khisimusi hi ta phahla kumbe hi good friday hi ta phahla mi fika mi tshama hansi mi vulavurisana ku hayi hi good friday kumbe hi khisimusi hi ta phahla. ivi mi famba mi huma mi ngoma loko mi huma mi ngoma mi ya mi ya lavisisa le ka sangoma or a n'angeni ku leswi hi lavaka ku phahla ve le hansi va ri yini va swi lava swilo leswi hi lavaka ku swi endla kumbe va lava ku ta ku yima nyana na naswona va lava yini ka mphahlo wa vona lowu lavaka ku wu phahla kumbe leswi hi lavaka ku swi endla swa ku va hi va pfuxela. N'anga yi ta ba tinhlolo or muporofita i ta ba tinhlolo loko a chekini laya va ta vula ku hayi hina hi lava mbuti yo basa kumbe hi lava homu kumbe hi lava nyimpfu kumbe phahlani hi tihuku ntsena kumbe swekani byalwa bya muhlombothi ntsena kumbe mi phahla hi tsuvi ntsena. kumbe mphahlo wolowo ku nga endliwi leswa ti-seven colours swa ti-race swa yini a ku dyiwe vuswa na nyama yaliya yi nga ta va yi dlayiwile ya mbuti or ya homu or tihuku teto ti nga cheriwi swipayisisi a swi dyiwi ku ri munyu ntsena kumbe mi nga cheli munyu se leswi ambala mi va mi va tivisile ku hi lava ku phahla ivi n'anga yi va yi mi tivisa ku hi swona leswi va swi lavaka va le hansi. Because swin'wana i ta ku yini ni vone van'wani va ha ku heta ku phahla masiku mambirhi manharhu or tin'hweti timbirhi tinharhu va humelela hi nghozi laha mutini u kuma ku ku lova munhu or un'wana a helela hi ntirho kumbe vana va helela hi mintirho kumbe a hlongoriwa entirhweni n'wana wa nhwana a vuya a vukatini wa jaha vavasati va famba ku nghena loyi ku nghena loyi ku huma ivi. mi kuma ku laha mutini swilo swa hlanganana. Swi vanga yini? Swi vanga hi ku va vanhu va suke va ya endla phahlo va nga vikelangi va le hansi, ivi va le hansi va ku hi to va panicha hikuva va le hansi va hlamala ku a sweswi ku nga ku phahliwini hi ngo gongondzoka ka ha ri mpundzu ha ha tlele or ku fika ku pfuriwa mavanti ha ha tlele laha magandzelo ku humelela yini? ivi va endla a va kwata hi ku a mi rhangi mi ta va tivisa ku sungula ku hi lava ku phahla se swilo leswiya before mi endla phahla mi fanele mi rhanga mi mi rhanga mi lavisisa eka tin'anga to karhi ta xintu or vaporofeta va ka ku mphahlo lowu hi lavaka ku wu phahla hi wona wona kumbe njhani na loko ku ri ke ni va ri hayi yimani nyana tin'hweti nyana mi nga se phahla ma yima mara loko ku ri ke ni n'anga or muporofeta yi ta hayi. mphahlani hi good friday hi kona mi nga ta mi nga ta kota ku lulamisa mi xava mabyalwa mi endla sweswi mi swi endlaka mara mi fanele mi langutisa swilo leswi yena a nge te wa swi lava ku mi phahla hi swona dankie.